ڕاستی لی دەریاچە ژەنگاوێکە سڵاوازیزان لە چیرۆکی ئەم جارەماندا سەردانی دەریاچەی ژەنگاوی ئەەکەین کە ناوچەیەکە چیرۆکەکەمان لەوێدا ڕوودەدات چیرۆکێکی سەرنجاکێش و چێژبەخش پڕە لە ڕووداوی سیر سیر بێ ئەوەی زیاتر چاوەڕێ بکەین با بڕۆێن ناو چیرۆکەکەەوە

ئیکسیری ژیان دروست ئەکەن خواردنەوەیەکە ئەو کەسی بیخواتەوە نمر ئەبێت یاخود یەکسەر تووشی مردن ئەبێت هەردوو براکە کوپێک ئامادە ئەکەن بۆ ئەوەی ژیانی نەمری بەدەست بهێنن ئەلدۆس پێشنیار بۆ براکەی ئەکات و ئەڵێت تۆ پێشکەوە براکەم ویلیام ئیکسیرەکە ئەخواتەوە و ئەکەوێت بە زەویدا و ئەبێت بە هۆی مردنی بەڵام براکەی ئەلدۆس کە ئەیخواتەوە ئەچێتە پلەیەکی بەرزتر و ئەبێت بە بەڕێز قەلە ڕەش دواتر بەڕێز قەلە ڕەش ئەچێت بۆ لای بەڕێز کوونە پەپوو و ئەڵێت ئەو پێویستی پێمە بەڵام لە هەمان کاتە ئارەزووی ئەوە ئەکات براکەی بێنێتەوە ژیان بۆی ئەچێت ئەگەڕێت و ئەبینێت کە پێویستی بە سێ پارچەی تایبەت هەیە کە بە کلیلی کات ناسراون بۆ کردنەوەی دەرگای نێوان ژیان و مردن لەگەڵ ئەوەشدا پێویست بەدە قوربانی تایبەت هەیە بۆ ئەوەی ئەم کردارە ڕوو بدات هاوڕێیان حەزم کرد پێش ئەوەی بچینە بەشی دوای ئەمە لە ڤیدۆکە باسی ئەوە بکەم کە لەوانەیە سپۆیلەر یاخود سوتێنەری تیا بێت بۆ ئەوانەی کە یارەکەیان نەکردووە و لەوانەیە چێژی خۆشەکە لە دەست بی کە تۆی ئەم یاریە بکەی بۆیە حەزەکەم پێ بڵم کە توانیت لێرە ڤیدۆکە بۆسەین تو یارێکی خۆ بکەیت و کاتێک کە تەواو کرد و ئینجا بێتەوە سەرم ڤیدۆێ واشتوانی سێریکی کێشەیتیانێ وە لەگەڵ وەشە حەزم کرد باسی سیستمی کەم کە لەم چەند ڕۆژای بۆزان بیستمەویش ناوی سیستمی فاستەی بوو کە ئەپڵیکەیشنەکە دابەزینی موبایلەکە دواشوین لە ئۆنلاینە بە وبسات بیکەیتەوە بەڵام ئەپڵیکەیشنەکە زانم ئاسانترە کە ئەتوانی سیستمی باڵێن ئۆنلاینی بەکاربێنیت بۆ کڕینەوەی هەر یاریەک هەر بەرنمەیە کە لە ئینتەرنێتایی بینیت من ئەم یاریە بە ستیمیکەم ئەشتوانی بە ئاوێز یاخود ئەندروید بیکەیت یا سیستمەکانی تر زۆر ئاگاداینین بەڵام ئازانم کە بۆ ئەو سیستەما هەیە بۆی حەزم کرد فێرکارێکی بچووکەم لەسەر ئەوی کە چۆن بتانی لە ستیمیاری بکڕیتەوە شتێکی ئاسانیش ئەم یارە خۆشی هەرزانە ونە گرانی وەکو یارەکانی ترکە پای 6 هەفتا دلارێکە خۆم باڵانسم پێ نەبوو تااقەتشم نەوچم باڵانس کڕم لەو هاوڕێم داوا کرد ئێساش سکرین شتەکەش هەمشانێم کە کاتێک باڵێن بێکی پارە بووە نێرێت چۆن بۆ پیشانی ئالای تۆ ئێستا بی ئەوی زیاتر بڵین بابچینە سەر فێرکارێکە و وە لەگەڵ ڕۆژدا چاوڕۆ من لە کۆتایی ڤیدۆ کایە لەوانەیە هەدیەیەک تیابێ بۆ تۆش. سەرەتا داخلی ئەکاونتەکەمان ئەبین پاشان ئەبینی من لێرە پانزا هەزارم پێیە و ئەمەوێ کارتێکی ستیم بکڕمەوە بەم شێوەیە چینەسە بەشی کارتەکان و ئەبینی چەنەها جۆر کارتی تێدایە ئێمە کارمان بە ستیم ئەڕوات بۆیە ستیم هەڵئەبژێین و ئەبینی چەند جۆر نرخی تێدایە ئێمە دە دۆلارەکەیمان ئەبێت پاشان ئاگاداریەکمان هەیەتی ئەڵێ لەوەی کە تۆ دڵنیای ئەمە بکڕیتەوە بەڵێ پاشان کۆدە تایبەتەکەی خۆت داخڵ ئەکەیت و لە ئاگاداری دوای ئەوە پێت ئەڵێ کە کارەکە سەرکەوتوو بۆ و ئایا ئەتەوێت کۆدەکەت کۆپیکی کە ئێستا کڕیوتەتەوە بەڵێ هەڵەبژێری بەڵام پێشەوەی بچینە سەر ئەو بەشی کە چۆن کۆدەکە داخڵ بکەین حەزم کرەوەتان پێ بڵم بوو کەسانی کە کۆدەکەیان لە دەسا یاخودە هەڵەیەکەکەن ئەگاداری نابلی ئەوە وەک لێرابین لە بەشی سەرەکیە لە بەشی ئاڵوگۆڕەکانە هەموو ئەو هەنگاوانە بینی کە کردوتە

وەک ئەبینی لێرە پێتەڵێکە نرخی ئەم یاریە چەنە وە لە خوار ئەوەشەوە بەندڵێکی داناوە بەندڵواتە کۆکراوەیەکی چەند یاریەک بۆ منە یاری ڕاستی لی گروت لەگەڵ ڕاستی لی کۆتێل ئەو دواناتوانانی بێردووکیان بە یەک بکڕیتەوە بۆ نرخێکی کەمتر بە گوێری ئەوەی کە هەردووکیان بە تەنیا بکڕیتەوە بەڵام من لێرانای کردمەوە لە بەروی خۆم ئەم یاریەم هەیە لە ئەکاونتێکی ترە بۆیە ئەیکەم بە هەدێ بۆ یەکێک لێوێ ئازیز چکە شایانی ئەوان بەڵام چییە ئەم هەدەیە تەنها بۆ سیستمی ستیم ئەبێت واتە ئەو کەسانی کە کۆمپیوتەری هەنێ و ستیم بەکارە هێنن و لە سانەوەی کۆمپیوتەرەکان ئەتوانین یاریە ئیش پێ بکات چونکە یارێکە خۆی هیچ هێزێکی تایبەتی ناوێت بۆیە هەر کەسێک کۆمپیوتەری هەبێت ئەتوانێت سوودمەند بێ لەم هەدەیە و چێژێکی خۆش لەم یاریە وەربگرێت بۆ بەشداریکردن تەنها کلیک لەسەر سبسکرایب بکە و لایکی بکە و کۆمێنتێ بکە لە خوارەوە بۆی بی بە براوەی ئەم هەدەیە یاخود ئەم خەڵاتە ئێستا با بچینەوە ناو چیرۆکەکەمان. ئێستا بەهاری ساڵی 1960 جیمس ڤاندەربۆم ئەگاتە دەریاچەی ژەنگاوی لە دوای ئەوەی مامی بە شێوەیەکی سیر دیارنەماوە و لەگەڵ ئەوەشدا نامێکی بۆ بەجێهێشتووە لە نامەکەیدا تۆوێکی بۆ بەجێهێشتووە و پێی وتووە کە ئەو تۆ بچێنێت لە باخچەی خانەوەکەیدا و لەوێ ژیان پێک بهێنێت جیمسیش گلێنەی چاوی مامی بوو بۆیە ئەوەی ئەنجامدا و لە خانوەکەی مامیدا تۆوەکەی چان و پاشان دوای ماوەیەک کەوتە خۆشەویستی کچە شۆخێکەوە بە ناوی ماریەوە ئەویش دانیشتووی ناوچەی دەریاچەی ژەنگاوی بوو ڕۆژێک ئەو دوانە لە جێژوانێک ئەبن بەیەکەوە جیمس نامەیەک ئەنووسێت بۆ ماری و داوای هاوسەرگیری لێ ئەکات ماری شاوەستی ئەبێت بۆ جیمس و ڕازی ئەبێت و جیمس ئەڵلقەی لە دەست ئەکات و مەم شێوەیە ژیانێکی خۆش ئەژین بەیەکەوە ماوەیەک ئەڕوات و ماری سکی پڕ ئەبێت و پاشان سیانەیەکی ئەبێت ساموێل ئێما ئەلبرت ئەمە ناوی منداڵەکان بوون لە ساڵی 1970 جیمس دەفتەری یادەوەری مامی ئەدۆزێتەوە و ئەی خوێنێتەوە و ئاشنا ئەبێت بە ئیکسیری ژیان کە مامی بەوردی باسی کردووە پاشان لە دوای جوڵاندنی هەندێک لە کتێبەکانی مامی بەهەڵە دەرگایەکی نهێنیە دۆزێتەوە

لە دوای ئامادەکردنی جەیمس بڕێک لە ئیکسیرەکە ئەخاتە قاپی سەگەکەیەوە لە دوای دڵنیابوونەوە لەوەی هیچ زیانێکی نەبوو بۆ سەگەکەی خۆشی قومی لێ ئەیات و ئەیخواتەوە بەڵام هەرکە خواردەوە ئەکەوێت بە عەرزا و لە هۆش خۆی ئەچێت و دڵی لە وەستان ئەکەوێت بەمەش کۆتایی بە بەشی یەکەمی ئەم زنجیرەیە ئەهێنین